Silav bîner û guhdarên delal. Di şeşemîn bernameya me ya gotûbêjin serbest e. Em careke din pêşberî we ne û îro mêvanê min birêz Omer Farûq Baran e. Min Omer Farûq Baran wek şairekî nas kir. Li Diyarbekirê kitêba wî ya bi navê Pirsa Behram ku şaş bim ji kerema xwe re serast bike ji weşanên ronahiyê derçû. Sal du hezar û çardeh Di sala du hezar û nozdehan de jî ji nav weşanên Avestayê kitêba wî ya bi navê Şeveke Îstîsmar derçû. Şeveke Îstîsmar di çend saetên şevê de hatibû nivîsandin. Baran derhênerî jî kir. Wî di sala du hezar û bîst û du yan de bi du heft salên kel û cehd a li ser sînor wî fîlmeke yek deqîqeyî kişand bi navê Tercume. Fîlmê yek deqîqe sê xelatên navneteweyî wergirtin. Fîlm ji tecrûbeyên wî yên rojnamegerî yê zayî bû. Hem bi maweya xwe hem jî bi mijara xwe fîlmeke gelekî balkêş bû. Di navbera şeveke îstîsmar û tercumeyê de jî pêwendiyeke hişî hebû. Rêber û wergirê ku diviya komeke ji xebatkerên tenduristiyê pêkhatî bi sax û silametî bigihîne Kobaniyê, çawan dibû ku bi tirkî nedizanîn? Min Omer Faruk Baran herî dawî di bernameyeke Selîm Temo de dîtibû. Li Amedê li kafeyekê. Kawan Emir jî li wir bû. Piştî bernameyê hatibû nik me û pirsên sir û kerametê ji me kiribûn. Helbet bi kubarî rexneyên xwe li nifşê û li peywendiyên nivîskarên kurd jî kiribû. Îca wek şair, derhêner, fanzînçêker, blogger, rojnameger, wênekêş û herî dawî podcaster. Ez dixwazim di vê xelekê de wî bêhtir nas bikum, pê re şoran bikim. Bêçawan Albert Camus û Benedict Anderson bandor li ser ruhiyata wî kiriye. Di de destê min de kitêba Anderson ya bi navê Hayali Cemaat der, Milliyetçiliğin Kökenleri ve ya Yılmaz Heye ku çapa wê ya ewil ji nav weşanên Metîsê derçûye. Di kitêbê de beşek bi navê Hafıza û Unûtuş, Bîr û ji bîrvekirin heye. Beşa dawî a kitêbê. Ömer Faruk Baran di çar beşên Perxudres Podcastê de li ser vê mijara bîr û ji bîrvekirinê bi awayekî jinenîgariyane bawestiyaye xatirayên zimanekî birîndar. Ömer Faruk tu bi xêr hatî. Di nav xêrê de bî gelek spas li kişaner. Çawayî. Bavê spas tu jî baş î. Baş im gelekî spas. Tu li Sirucê yî gelo? Niha ez li Riha me. Li Riha yê baş e. Li Riha me. Erê ew jî nêzîkê Sirucê ye çel û pênc kilometre. Ew baş e. Min digot tu car carina berê xwe didî Diyarbekirê hinek caran li wir dibînî. Vê salên dawî ya dibêjin tu bêhtir li Riha yî. Erê yani nigekî min li Rihayê nigek li Diyarbekirê ez ber bêjim. Gelekî baş e. Beriya ku ez dest bi pirsên xwe bikim dixwazim Umer Farûq Baranî ji bo guhdarên me û temaşamê bin me bidin naskirin. Umer Farûq Baran li Sûrûcê hat dinê. Baran dibistana seretayî a navîn û lîseyê li Sûrûcê xwend. Wî dûre li Zanîngeha Dîcle û Stenbolê hiqûq, sosyolojî, muhendizî, mamostetî xwendin, lê ji wan ti bi serî nekir, mezûn nebû. Albert Camus tesîreke mezin li salên genciya wî kir. Bi tesîra kitêba Îtalio Calvino ya Ser Bajaran ya sala du hezar û sêzdeh an derbasî Diyarbekirê bû û dest bi heyateke li dora Sûriyê kir. Di pêşbirkên şêr, çîrok, xeberan de xelat standin lê di ku xelatên distî ne ji Abdullah Duranê zarok heta Huseyîn Çelebiyê gênc û Musa Anterê kal tim tenê li ser navên kesên kuştî û qirar da ku eserên xwe êdî pêşbirkan re nêşîne. Salên du hezar dehî roportajên li ser bloga Baran deng dan û wî di ser bloga xwe re dest bi karên medyayê kir, nûçe hazir kirin, fotograf kişandin. Bû edîtor. Berê bo medyaya Ewropî û Amerîka herba Kobanê ya sala du hezar û çardeh an û pazdeh an ji nêzîk ve teqîb kir. Dûra du hezar û pazdeh an û şazdeh an ji Sûrê heta Silopyayê bo medyaya Rûsya xebitî. Serê sala du hezar û hevdeh an de bû edîtorê Dengê Amerîka û heta adara du hezar û bîst û pênc a bi fermana Serok Donald Trump nola bi sedan medyakarên din jî ji îş hat derxistin li ser bîkarî ma. Baran kitêbeka şîîran nivîsî lê navê kitêba xwe ji ber dirêjeya wî ji bîr kir. Kitêbeke din nivîsî ku ser romanbûn û neromanbûna wê mineqeşe çêbûn. Seba fikrên fotografiyê fanzînek derxist Baran û fanzîn hinek hejmanên wê bi dayîna heqê telîfê tê da, şazdeh hejmaran domat. Bo bi dehan blog, fanzîn, kovar û malperan rêberî kir û hinek ji wan navên jinan bi dehan navên mustear nivîsî û diwande. Sala du hezar û bîst û du duyan de piştî fikr û xebatên heft salan ser hidûdê li zimanan fîlmeke yek deqeyê kişand. Havîna bîst û du hezar û bîst û sê an de kitêba Benedict Anderson xwendin û fikrên wî yên siyasî tevlo bexlo bûn. Baran ji azara du hezar û bîst û du duyan vir ve Edîtoriya Perxudres Podcastê dike. Perxudres Podcast demeke ji ber meseleyên ekonomîkî sekinî lê niha bi destekên gotanên xwe li ber xwe dide. Destpêkê dixwazim em li ser tiştekî wisa bifikirin. Ev qas dîsîplîn, çûn û hatin, teqlên te, firqasdayînên te di nav wan dîsîplînan de wan jiyanan de gelo yanî belkî ne pirseke baş bê lê hîna tiştek û ku tu digerî te nedîtiye ku tu ev qas tişt dikî. Lê pêşî dixwazim vê pirsê ji Omer Farûq Baran bikim. Fermo. Gelek spas. Min qirar daye ku ez li xwe bigerim. Min qirar daye ku ez li xwe bigerim. Loma li ser vê rêkê ez kanim li ser blogan jî binivîsim. Bi boyaxên sprey kanim li ser dîwaran jî binivîsim. Ez kanim fotografan jî bikişînim. Ez kanim derdên xwe jî bikişînim. Kanim fanzînan çêkim. Kanim bibim necar qapû û deriyan jî çêkim. Kanim bibim şoför Li erdekî beyar traktoran jî baş bûm. Ka min bibim nivîskar, ka min bibim yekî bê îş, betal, bê kar û podcastan jî çêkim. Di vê lêgerînê de ez ne li li welatan dikerim. Ketime hundirê xwe li xwe digerim. Û Ev ger jî ne bi tiştên sabît, ne bi qalib û qaîdeyên sabît, ancax bi guherînê çêdibe, ancax bi him fikir guherandin him jî kar guherandin. Ji ber vê jî îro podcast e, siba dikare tiştekî din be, lê Mekan û zeman çi bixaze, ez ê vê lêgerînê bidomînim û mesele jî wê tim li dora heyatê be yanî. Ji blogeriyê, ji fanzînê, ji dîrektoriyê, ji podcasterî, ji rojnamegeriyê her Di her kêliyê de lêgerînek heye û gava ew dest pê dike tu çêtir zanî ew şiîra Cegerxwin kî me ez? Carekê meriv ji xwe pirs dike êdî xelasiya meriv ji vê pirsê tune yanî. Ne bi dengekî berz û şairane, belkî Cegerxwîn gava ew şîîr nivîsî bi dengekî berz, şairane û bo miletekî nivîsî, kî me ez, ko paşê bo kî ne em. Lê ew bi dengekî berz tê got, tê gotin. Lê gava însan ji xwe pirs dike, bi pistepis pirs dike, ne bi dengekî bilind. Kî me ez? Û di rivê dikê de ez çi dikim? Li xwe digerim. Bi vê kîme ez ê û bi li xwe digerimê ez dibêjim hîn kêm kêm jî maye ez dibêjim van dîsîplînên dîsîplînên ku ez pê de ketime ez dibêjim kêm kêm mane. Yanî di nav ev qasî dîsîplînan de tiştên ji bîr kirî hene an tiştên ku tu hîna li ser wan ve nebûyî hene? Çawa tiştên Tiştên ez bi ser ve nebûme hene. Û ew rêk dirêj e heta em sağ û silamet in li vê heyatê. Bi çawa cihê ku ziman têrê nake însan dinale, jan dihendirê. Însan dinale ew jî reflekseke bedenî ye Ez dibêjim yani cihê ku ziman işte ew têrê nekir hindurê min di lêgerinê de bi şeklekî ez ê wê janê e, derxim derva û ew e, ne karê tenê rokî di royane yani dirêj e û gava min dest bi van karan kir va dîsiplînan kir min zanibû ku ez van tiştan dikim yani carekê fanzîne carekê direktoriye Carekî blog e, carekî podcast e lê her li dor heyatê ye û her li dor vê pirsê ye. Dixwazim serpêhatiya per xwe di dest podcastê ji me re ve bibêjî yanî bi hûrûgilî. Ez rêza tecrûbeyên te nizanim lê belê rêzkirineke rast jî her çiqas em xwe wek fîgûrekê postmodern bi lev bikin jî dawîya dawî em giş modernîst in û nikarin ji vê ştê xwe derxin. Girîng e ne wek mînakekê. Lê dixwazim bibêjim ku hîn ez li Hezexê min bi nîgarkêşiyê dest bi jiyanê kir. Min bawer dikir ku ez ê bibim resamekî berra. Hîndî min ji xêzkirinê hez dikir, ji rengandinê hez dikir. Dengê min jî xweş bû. Min kilam û stran jî digotin. Tew min hewl dida ku ez li tenbûrê jî xînim. Dûr e, piştî salan di salên lîseyê de min dest bi nivîsandina şiiran kir. di ber re jî min keval û tablo çêdikirin û karîkatûr ew jî hebû û ez gelekî li ser disekinîm jî. Heya bi salên zanengehê jî min dom kir. Di salên zangoyê de sînema ji min re dergeheke nû vekir. Min rabûn dest bi nivîsandina sînaroyayan kir. Hingî min bawerî bi ruha xwe hebû ku ez eksîstansiyalîst im. Ji hevala xwe re kulbenda wê bû ku ez gotineke ya ji gotinên me romantîk jê re bikim, min gotibû ez ji Kamo hez dikim. Bibore. Şeveke şilî û şepelî bû li Çukurawayê. Salên nebixîr ên zangoyê qedîya ez vegeriyam Amedê ji ber ku malbat koçî wir kiribû. Min xwe yekser di civateke edebiyathezan de dît. Hingê pirranî bî tirkî dînivîsandin û şîîr tesîreke xwe hebû li Diyarbekirê. Kurt û kurmancî derbek li şîîrê jî ket. Êdî kadeke dina şer û pevçûnê li hebû li pêşiya min. Ew jî kurdî û nivîsandina bi kurdî bû. Zehmet bû ji bo min. Ne kareke hêsan bû. Tu ji şairtiyê, ji romannûsê, ji derhêneriyê, ji fanzînçêkeriyê, ji blogeriyê, rojnamegerî, wênekêşiyê re derbas bûyî. Ji hemû van merhalan derbas bûyî. Niha jê podcastan amade dikî. Nivîseke Ferzan Şêr tê bîra min. Fitûnameyek biryara xwe bide Şenerozmen. Omer Farûk Baran biryara xwe daye gelo? Ma wiha jî bi vî terhî nabe gelo yanî bi awayek te? Ji ber çi em mecbûr in li ser tiştekî bisekinin? Fermo. Yanî di hinekî di pirsa yekê de jî min ew bersiv da. Lê ez wê nivîsê jî ew nivîs tê bîra min. Yanî ew di wê wê de xêra vê pirsîya ez ez ê bielîmîm dengê te xweş e lê min nizam tu stranan jî divêjî ez bi xêra vê pirsîyê wê jî elîmîm înşellah min rokê wî stranan jî godarî bikin di vê meselê de yanî ew rêk ew dîsîplîn yanî ne wek min

Bi vî şeklî lê dinerim yanî hîro podkeste siba tiştekî din heye ne li jêkî sabît e û ew jî ne eybeke ez dibêjim mesela yek dibêje îşte nivîskarî tenê îşte nivîsan binivîs tu şairî tenê şîran binivîse tiştekî bi vî rengî hele divê sed sala bîst û yekê de ez rast nabînim divê sed sala bîst û yekê de Yanî di wexta xwe de însan hebûn hezar fen, belkî em nikan bibin hezar fen, lê em dikarin bibin bi dehan fen, bi sedan fen, lazim e hebe û lazim e di her awayî meriv xalê biceribîne û tiştekî Ji hundirê xwe derxe. Eger bala meriv li ser karên kulturî, karên îşte zimanî be, îro tenê dîsîplînek ez dibêjim têra însên nake. Çawa ku belkî meriv dikare ser sosyal medyayê bibêje, yanî tenê Facebook têrê nake, ji tenê Twitter têrê nake, ji tenê Instagram têrê nake. Lazim e eger sosyal medyayê aktîf bikar tînî, lazim e çendeke Wan bi hevdu re aktîf bişolinê. Tu jê hez nake cê dur disekinî û tiştekî dine. Lê gava tu qebûl bikî lazim e tu her yekî li gor dîsîplîna wê hereket bikî. Karên medyayê jî wisa dikin yanî bi vî rengî. Yanî serbehatiya te ya rojnamegiriyê jî ez dibêjim wek daneyek e. Ji ber ku dengê te paqij kestê gelek aramiyê dide min. wek guhdarekî aramî dide min. Yanî tu wê çawa bi ser dixî? Çi dikî? Yanî ew deng ji fîltreyan derbas dibe gelo? Ew muzîk çawan tên hilbijartin? Tu mijara çawa hildibijêrî? Çima em guhdariya te dikin? Çima piştî ku em guhdariyê te dikin û diqete em xwe wek kurdekî li derveyî welatiyan jî li hundirê welat

Lê Perxudres Podcast tercîhen xelekên kin hazir dike û Perxudres Podcast gava xelekekî hazir dike, xelek sê deqe ne lê bawer bike ez bo wê xelekê nêzîkî sî rojan li ser şixulî me, ne sê, sî roj. Yanî ji bo ew metna ku min bo podcastê hazir kiriye siwar here û tek saniyeyeka, tek saniyeyeka guhdaran Heba nebe û xwe em bibêje ya min çi guhdarî kir ewna çi bû? Ew hîsiyat pira ne çê nebe yanî ne ku ez wisa zêde zêde dibêjim car heye ez du meh sê meh jî dişuxlim tek bo xelekekî. Çunku e, bi min e, vir vî zemanî her saniye pir bi qîmet e. Yanî bi hezaran bi de hezaran tişt hene. Guhdar eger Hatiye li min godar dixwaze li min godar bike, lazim e tiştekî rind bibîse, lazim e tiştekî xaş bibîse, lazim e em ê bêjin tiştekî kêrhatî bibîse. Ji bo vê yekê jî belkî dîksiyona min ne gelek baş be, belkî çi zanim yanî em ê bêjin dengê min ê tîyatral ne baş be. Lê ez dikarim bibêjim her xelekeke perxodres podkestê Ji em bibêjin tiştê ku behsê dike têr e, tijê ye yani têrşîr e. Ez dikarim vê pir bi rehetî bibêjim bê ku bikevim kompleksa meseleya tewazuyê. Ji bo vê jî gelek kesên wek cenabê te di feedback de li min ve digerin dibêje ya Tamam de em çima xelekeka di godarî dikin? Çima em li benda xeleka nû benda xeleka nû dimînin? Ez bi xwe jî carna dibêjim mesela ka godar çi hîs dike? Ka di navbera xelekan de gava derbas dibe guherîneke çawa heye? Ez bi xwe derdikevim bergokên xwe didim bergoyê xwe dimeşim. Da fehm bikin guhdar çi hîs dike ez li xwe guhdar dikim. Dibêjin mesela di vir de guhdar heqê wî heye vê podcastê bigire. Carna ez xwe re diqeherim yanî. Carna ez dibêjim di vir de ez ê bibêjim ku ka xeleka nû ya podcastê çi ye. Bi wan pîvan min ez didim ber hev di û ez li gor wê xeleka nû ya Perxudres podcastê hazir dikim. Ji bo vî jî Belkî hinek kes karin bibêjin mukemmeliyetçi. Ez dixwazim tiştên ku ez hazir dikim rind bin, baş bin. Carna guhdar gava em bibêjin bi awayekî negatîf dibêjin di vir de filan tiştê, ez car din ser dişuxilim, dinêrim dibêjim yanî di vir de çima bi vî rengî tiştek çêbûye, çima min nediye. Bi vî rengî Dinya mirin tê da ez dixwazim wek arşîvek, wek kulliyateka min a şexsî û ya guhdaran bi hevdu re li ser Perxudres Podcastê hebe. Yanî li gor danên aktuel îro li seranserî cîhanê bi texmînî çar û nokta pênc mîlyon weşanên podcastê heye. Ferxur Dires Potkeçî yek ji wan e ku bi kurdî weşanê dike û kurdî dibêjin çimkî dimilkî jî heye di nav wan de. Dîsa li gor daneyên Podcast AI'ê di van deh salên dawî de herî kêm şeş sed hezar podcast ji ber ku weşanên xwe ne domandine ji ber bingeha wan yê RSS'ê têk çûye. Ji aliyê Podcast li wek mirî hatiye qebûlkirin. Dîzan li gor daneyên heman malperê di sala du hezar û bîst û sê de du noqta pênc milyon podcast weşanîn ke nû çê nekirine. Loma ve podcastên ne çalak hatine destnîşankirin. Tê jî gotiye wekî Perxudres Podcast demeke ji ber meseleyên ekonomîk sekinî lê niha bi piştgiriya gotiyanên xwe li ber xwe dide. Omer Faruk, dikarî ji me re qala lêçûnên mesrefên weşaneke podcastê bikî? Butçeyeke çawa jê re divê û ev butçe heke hebe li çi diçe? Ji bo podcastekê besît di nav kevanê de bibêjim, mîkrofonek, berguvkek, fîtreyên popê, ekîpmanên biçûk yên wek kablos, standa mîkrofonê, mesela tên tomarkirin, sepanên tomarkirinê û yên edîtîngê Vehewandin belavkirina podcastan. Lê belê podcastkerî li gor kel û pelên min rêzkirî ewqas jî hêsan nîne biya min çi dibêjî çi difikirî li ser vê. Niha kesên ser podcastan dixebitin dibêjin ku dengê podcastan bi însanan samîmî tên ji ber vê însan li podcastan guhdarî dikin. Teoriyeke din jî heye Evên ku ser podcastan dixebitin ew dibêjin, dibêjin însan ji sêrkirina televîzyon û telefonê westiyan. Çav westiyan. Ji ber vê jî însan dixwazin giraniyê bidin ser guhên xwe. Ji ber vê jî podcast tê tercîh kirin. Li dinê alemê li welatên xerbî jî, li welatên şerqî jî podcast popûler dibe, rû bi rû popûler dibe. Hîn zêde tê godarkirin hem bibêjin yanî li derdora entelektuel pirtir podcastê tercîh dikin. Ez vê jî makûl dibînim heqîqatan jî çavên însanan westiyan. Lê piştî ku podcast serê sedsala bîst û yekê dest pê kir dû ra di van salên dawî de Vodcast jî derket. Yanî podcastên bi video. Bi video belê. E, podcastên bi video. Min xaliveyekê jî ceriband. Lê ez podcastê mam. Min nikane bû e, vodcast biceribanda. Ez tercîhen dibêjim lazim e ez ji e, ne ji çavên e, guhdaran lê Ji guhên guhdaran ber bi dilê wan ve herim. Ez taktîkekê bi vî rengî, teknîkekê bi vî rengî hereket dikim. Niha seba podcastekê çêkî, seba dest bi podcastekî bikî, mîkrofoneke basît yanî telefon, telefon mîkrofona telefona bes e. Gava em bibêjin min ew telefon mîkrofona wê da ber devê xwe û min dest bi qeydê kir, ez dikarim pir rehet podcastê çêkim. ew tu mesref tune yani em bibêjin bê ku ez mîkrofonekê jî bikirim ez dikarim e, podcasta xwe e, li podcasta xebar bikim û em bibêjin bela bikim problem te tu mesref tune lê lê hazirkirina her xelekeke podcastê hazirkirina her xelekeke podcastê ew mesref çê dike mesela e, A min îşte ez gava ez podcastê xelekekê hazir dikim lazim ez hinek kitaban bixwînim û wan kitaban eger di kitûbxaneyê min de tune be ez wan dikirim. Îcar kitab ne kitabeke tenê ye. Referans lazim in, em bibêjin guhdarekî pir baş bibêje tevir de agahiyek şaşe jî şaşe jî kêm daye. Ji bo rê li ber tiştekî bi vî reng ve nebe Tenê em bibêjin tê de du hevok, du cumle derbas dibin. Lê ez bo wê sê çar kitaban dixwînim. Ew bixa bû mesrefek. Em bibêjin aboneyê platformên fîlman im, fîlm, fîlman temaşe dikim. Aboneyê platformên muzîkan im, muzîkan temaşe dikim. Belkî ew bixa mesrefên em dikin. Em ê kitabanekî biha bûne, ew tiştekî din. Lê carna ji bo mesela ez dixwazim behsa atmosfera, ambiyansa li Batmanê parkekê bikim. Lazim e ez herim wê parkê tam esir li wir bim. Gava ji bo metnê de tam bidim vê hîssiyatê. Ê lazim e ez vir rê kevim tu herim Batmanê, şevekê li wir bimînim, car din vegerim. Ew bixa jî ji bo xeleka podcastê bixa mesref e. Ji adara du hezar û bîst û du de min dest bi Perxudres podcastê kir heta Avbera du hezar û bîst û pênc an yanî heta ku ez ji dengê Amerîka bi fermana Serok Donald Trump hatim derxistin em hemî wisa bûn. Min em bibêjin ji kîsê xwe em bibêjin maaşê min ji dengê Amerîka hebû min karê xwe dengê Amerîka dikadan û ez rû diniştim li ser karên Perxudres Podcastê dixebitîm. Sê salan min bi vî awayî dewam kir. Piştî ku ez ji dengê Amerîkê hatim derxistin û bê îş û kar mam, dewamkirina Perxwedwest Podcastê yanî domandina wê roj bi roj giran bû. Min hinekî din jî berxa da. Min got ez ê dewam bikim. Û paşê ez mecbûr mam, min sekinand. Min got ez yanî tu pere ji min re nayê çunku Perxwedwest Podcast bi xwe tiştekî qazanc nake. Belê. Em ê ser vê jî bisekinin. Ez nikanim ew bikim, nikanim ji bin vî barî derkevim. Û piştî wê ku min second hand yanî bi sedan mesaj ji min re hatin. Nizam bixwe jî nizam bû ew kas godarên Perxudres Podcastê hene. Ji dervayê welêt, ji wehindir welêt, ji nizam ji bakur, ji xerbî, ji şerqî, ji derva, ji her derê hem ji ber ku em miletê me, cemaetê me ji miriyan jî pir hez dike. Ji ber ku Perqudres Podcast jî min birina wê ragihand, çiqas mesaj, çiqas mail, çiqas telefon ji min ratin. Çima me hajê te nebû, çima te tiştêk wisa negot, çima te ne te banga destekê nekir. Gelek kes ji bi min re qeherîn yani qeherîn. Qehre xwe dan der. Li ser vê yekê yanî ez însanekî melankolîk im û melankolîka min jî melankolîkbûna min jî ne ji kêfê ye. Ji tiştên min dîtine, ji tiştên min bihîstin ez însanekî melankolîk im. Ew melankoliya nebûna bûçeyeke bo Perfordes Podcastê bi min giran hat, min got ez nikarim dewam bikim. Yanî rewşa me li ortê ye, her tişt têxanê. Li ser vê yekê çend guhdaran ji min re nivîsîn ku ez hesabekî bo Perxwdres Podcastê ve bikim, hesabekî Patreonê û dinya jî wisa dimeşe. Got ku her yek em bêjin ji bütçeya xwe çi bide, tu yê Perxwdres Podcastê dewam bikî û ew şeklen jî tiştekî rast e, dirust e yanî. Min hinekî fedî kir a rast. Yanî ez Çawa bi sala bibêjim ku işte ez podcastekî çê dikim ji bo ew podcast dewam bike lazim e destek vere dayîn. Belê. Lê di eslê xwe de ew sîstemeka sîstemeka domandina karên medyayê ye. Îro Belê, belê. em bibêjin modela min modela min e ku ez jê hez dikim The Guardian The Guardiana Hı hı. îngilîzan Vî îşî pir baş dike. Dibêje em naxwazin di bin hikmê siyasetê de hereket bikin. Em naxwazin bi pereyên milyonerên mezin ku em dibêjin rê li ber nûçeyên ser krîza îklîmê digirin. Em naxwazin bi pereyê wan hereket bikin. Em dixwazin li pişt me xandevanên me hebin. Welew ku me heye yek dolar, welew ku du dolar. Ew gelekî bi min mantiqli hat, maqûl hat û bi vê rêkê gelek guhdaran jî wisa ku tawsiye kirin min hesabê Patreonê vekir min got ez ê bi vî rengî bidomînim. Yanî behsa di eslê xwe de a podcastê

Ti carî hêrsên min ên ser tiştên matî çênebûn. Bi vî rengî şukur ez bi vî evî mezin bûm, ez vî xweyê xwe hez dikim. Niha jî ez dibêjim niha li vê dinyayê li vê dinyaya derevîn hema tenê bi qasî ku Perxudres Podcast bimeşe û em bibêjin çend kitap in, işte çend tîna çend jiyan e, bo min bes e. Ez bi vî rengî lê dinêrim. Yani niha jî carekî din spasiya van guhdaran dikim. Ez nas jî nakim yani. Yani ji her bajarên cihê guhdar kirine, gotine ku ya ez bütçeya min mehê yek dolar. Ya pir bo min pir bi qîmet e. Neyê şîşan pir bi qîmet e. Ez dibêjim ew ji risqê malê xwe dibire û dibêje hele hele karên kulturî yên kurmancî yên zazakî yanî li ber Sîkratê betim. Niha ew sîstema patronê ji bi vî rengî. Paşê ez fikirîm min got ya dewletek gava maaşê xwe dide dewletek gava maaşê dide mamosteyan dide memûran. Ji milet pereyan top dike û dibêje ku tu yê vê tiştî bidî milet, tu yê mektebê dersan bidî, ez jî maaşekî bidim te. Min jî got ku ez bi hezaran guhdar, guhdarê Parkdars Podcastê hene, ez jî dibêjim ku eger hûn dixwazin dewam bike, Vê karî hûn destekî bidin. Karê hazirkirina tiştekî baş jî ji min. Gava min baş hazir nekir. Gava we ji aciz bûn. Wê destekî xwe jî bibirin. Yanî heqekî we heye yanî. Ez bi zorê bacê xeracê top nakim. Ne tiştekî wisa ye. Ew tiştekî dildarî ye. Li dinyayê mesela bo godarên me hinekî din zelal bibînin belkî. Em dikarin çend nimûneyan jî bidin. Mesela Zîzek Êdî nivîsên xwe li ser Substackê diweşîne. Belê. Îşte ez beşekî wî tu dibînî, tu belaş dibînî. Lê eger tu dixwazî dewamê wê nivîsê bibînî, heyran hinek meselefê min hene, tu bide da ku ez jî bifikirim. Yanî ew ji wexta ji Romayê tê yanî, wexta bibêjin antîk Yunanê tê yanî. Bi vî rengî çi zanim belkî di nav Îro li li nav welatên xerbî popüler e. Elîf Şafak jî wisa dike. Belê. Em bibêjin behsa mîtolojiyên welatên şerqî dike li xerbî û dibêje eger tu dixwazî dewamê van nivîsan bixwînî ser Substackê bibe Aboneya bultena min, bê ku di dewrê de malpereke be, bê ku di dewrê de weşanxaneyeke be, rasterast, direct, guhdar û xandevan digeyne nivîskarê xwe, digeyne podcasterê xwe, ew tiştekî pir baş e, li cem me hîn hindik e, pir pir hindik e, Lê tevî vê hindikbûnê jî kesên ku reklaman didin Perxudres Podcastê hene, kesên ku destek didin û niha jî bi wan dimeşe. Yanî ew sê meh in bi destekên wan guhdaran dimeşe. Ez bi vê jî neyê şîşan şa me. Çimku ez serbest im û guhdar dibêje Ez bi te bawer im, tu tiştê baş dikî û dewam bike. Heta niha jî tu kesên ku em bibêjin destek dane û paşê vekşandine tune, ew jî ne êşîşa şabûnekê çêdike. Mala te ava. Di xelekekê de ji xwe tu qala vê yekê dikî, heta hinekî guhdar pirsin, şite kirine, tu çima lînka Patreon'î belav dakî, navê jî lî nadîme ku em karibin destekariyê li gel te bikin. Û te dîsa behs jê dikî ku sed û yek dolar ketiye hesabê te demekê. Yanî erê wisa ye. Yanî zanîn ew zanîn bi hêsanî dernakeve. Ji ber ku te jî di serî de got berê te dide kitêba tu kitêba dixwînî ji bo ne tenê ji bo agahiya ne tenê ji bo agahiyên wek reklamê ku ev kitêb ji falan weşanxanê derketiye nizanim çend çap kiriye yan jî nekiriye mesele ne ew e ez hej ku tiştekê wisa dibînim ev Wexta ku em guh didin van tişta, ne wek wexta wextên me yên guhdarîkirina Îzgeyê ya radyoyê ye. Wexteke din e. Wexteke kurt e. Ev jî çandeke bi xwe re aniye ji xwe. Çunkî divê ez wextekê terhanî te bikim ku guhdariyê te bikim. Erê berguh kek, belkî ez li mala xwe me, belkî li parkekê me, belkî li kafeyekê me dixwazim tenê bîbînim, dixwazim guhdar bikim. Di navbera edebiyat û deng de çûn û hatineke berz heye. Yanî mesela eger tu tasnîf bikî, bisenifînî wan mijarên xwe bêhtir tu eşk û tu di wê geremola edebiyatê de diçî. Ne wisa yeke ku eger şaş bim yanî ev jî ji ber ku tu vêjevanî tu edebiyatê dikî ez şairekî ruhiyeteke tê şairî heye û destê te ji kitêba nabe yanî bêhtir jî mesela ez gava min dest pê kir bi îngilîzî min guhdarê podkasan kir ji bo ku îngilîzî xwe jê pêşve bim min rasterast guya xwe da ufoya Bigo lê dirêj bûn saetek û nîv guhdariya anomaliya dikî û revandina dikî û nizanim çi dikî falan filan lê ev mesele ku heger mînak hebin mînakên kurdî hebin ê ku li gorî te pêşketî ne ez dixwazim tu wana jî parve bikî hege hebin mimkin e ku hene jî lê gava min serî de got ev mesele edebiyatê û deng û Maweya podcastê çunku dirêj nînin podcastên te yanî dest pê dikin piştî sê deqe qak diqedin û di cihê xwe de diqedin yanî ev jî te got wek formatekê min hilbijart yanî tê sê rojên xwe du rojên xwe çend saetên xwe bidî xwendina kitêbekî temaşekirina fîlmekî guhdarîkirina muzîkekê tê li du agahiyan biçî Lê di çar deqe de sê deqe de tê karibî ruhê wî guhdarî ti zeft bikî. Yanî hinekî jî hinekî jî bi min wisa tê. Loma ez ji vir heger destûra te hebe ez jî dixwazim ji vir spazîya can tercûmeyê bikim ku alîkariya te dike û vê destekarîyê dide te. û pirseke din di tarîxê de gelek peya derketine ku ji xeybê xeber dane. Wisan pê bawer kirine ku hêzeke dermirovî bi wan re heye û bi cîhaneke ku nayê zanîn de têkilî danîne û derheqê tiştên ku dê sibero jê de pêk bên agahiyan dane derdiroxe ji efendiyên xwe de jî. Berbêj di serdema antîk de jî hebûn, beriya wê jî hebû. di qirna navîn de jî derketibûn. Di sed sala nozdeh û bîstê de jî ji bo Şêx Bedreddîn, Hecî Bektaşê Welî û Ewliya Çelebî jî dihat gotin. Berbejên jin jî hebûn helbet. Pîta yan jî berbêja Delfiyê her wasa Cassandra, Jane Dixon, Baba Wanga û her wekî din. Ne di wateyê paranormal yan jî razwer de be jî berbêjî ji bo Elon Musk jî tê gotin. A wî jî berbêjiyeke teknolojiyê ye. Telefonên cîr, înterneta bilez û bikaranîna daneyê erzan hişt ku her kes, belê her kes bibe weşangêrek. Ev tişteke wek ku demokrat bûyînê vediçe. Êdî mîkrofonek heta bes telefonek wek te jî got, ji bo derketina ser dikeke kûrewî wek dibe gerdûnî, têrî me dike. Qonaxa nû gotina navbera Andy Warhol tîne vîra min. Yê ku serpereştiye bi zava pop artê kiribû. Ew derbîrina wî ya navber di sala hezar û neh sed û şêst û heft an de di kovara Time-ê de derçûbû. Gotibû, rojek dibê wê her kes bi mawayê pazdeh deqîqayan navber bibe. Helbet di îngilîzî de versiyoneke keventir a vê derbîrinî jî hebû. Ecê bêt nehrojî. Ew jî xwe dispêre serdema Elîzabatê. Referansî William Kemp hebû. Êdî em dişên bibêjin ku em di duvarojê de pêşerojê de dijîn. Heke pêşeroj ne ev serdema ku hanê be, ne ev serdema ku Omer Farûk Baran pot kestan çê dike ne xwe dê kişan ser dem de. Di vê dinyaya dûserî de ku yek a fîzîkî ye bi min a din jî dîjîtal e em ê çawa ranezîkî heqîqetê bikin? Pirsa min ev e. Lewra derbêrina li ser heqîqet jî veguherîne. Heqîqet di nava geremola TikTokê de û Instagramê de, di nava geremola vîdeoyên reel de winda bû. Em nikarin zef jî bikin. Te bi salan rojnamerêgêrî kir. Hingî heqîqet bo Omer Farûq Baran çi bû û heqîqeta niha çi ye ji bo te? Fermo. Bibore, qirsinekî dirêj bû. Estağfurullah. Yanî rojnamavaniya min aktîf deh salan a jot. Sala du hezar û çardeh du hezar û panzdan dema min herba Kobaniyê teqîb kir di wê demê ez ji edebiyatê pir dûr ketim. Heta wê herbê ji bo min heyat edebiyat bû. Û heqîqet jî encax bi edebiyatê dihat tarîf kirin. Heta wê herbê. Lê wê demê wê wexta Wê herba giran min got edebiyat pir sist û sivik dimîne li ber vê herba giran. Dema herba Kobanî ne şîîr ne nivîs fotograf û video lazim bûn çunku da di nê alem bi trajediya herba Kobanî zû behse. Wê demê heqîqeta min ji edebiyatê Ji edebiyata heyatê qulubî ser fotograf û wîdeoyê çunku wê çaxê ew lazim bû. Paşê salên du hezar û panzdeh û du hezar û şanzdan piştî herba Kobaniyê salên du hezar û herba Kobanê salên du hezar û çardeh du hezar û panzdeh bû. Piştî herba Kobaniyê salên du hezar û panzdeh û du hezar û şanzdan îcar min ji ji Sûrê heta Sîlopyayê şerek teqîb kir û min fotoraf kişandin, xeber hazir kirin û bi vê ez ketim depresyoneka mezin. Piştî wê ya ku min ji Sûrê heta Sîlopyayê hazir kir. Heqîqet, heqîqeta ku dema herba Kobaniyê ji min bo heqîqeta ku dema herba Kobaniyê bo min ji edebiyatê Kulî bûbû ser wê herbê û fotoraf û vîdyoyan. Belê. Piştî du hezar û panzdeh û du hezar û şanzan kulî bî ser hebên depresyonê. Du hezar û panzdeh û du hezar û şanzan ji bo min heqîqet Ew hebên depresyonê bûn. Însanê di herbê de, însanê di herbê de bê ku xêncî ew ên ku herbê teqîb dikin. Însanê ku herbê bi xwe dike, ew zane ku ya ew ê were kuştin ya ew ê bikuje. Ji ber wê awî em bibêjin germegerm dewam dike. Lê li meydanên herbê pir caran medyakar xwe bê mane hîs dike piştî ciyekî. Çimkî xeber tiştekî naguherîne. Fotograf ti tesîrê çê nake. Erê ew ên ku fotografan fotografên herbê dikişînin ne mesûlên wê herbê ne. Wek ku fotografçi pir caran vê dibêjin dibêjin ku em ne mesûlên vê herbê ne. Em tenê raber dikin. Lê di vê sedsala bîst û yekê de mesafeya di mabêna rêber û miletên sivîl de pir vebû. Rêber û miletên sivîl ji hev pir dûr ketin. Yanî ev ên ku em bibêjin temsîlkar paşo di nav xwe de temsîlkar ji miletê sivîl pir dûr ketin û fotografçî jî gava wan fotoğrafên wan sîwîlên di herbê de perîşan bûne ji nêz ve dikişîne û dibîne ku fotoğrafên wî di tesîrê çê nake û hele hele vê serdemê zû tê ji bîr kirin dikeve depresyonê. Tarîx bi van fotoğrafçiyan dagirtiye tije ye yani fotoğraf sedsala nozdehan derket Hene li sedsala bîstan de jî yên ku xwe kuştî hene, li sedsala bîst û yekê de jî hene û yên hatine kuştin jî hene. Bêyî ku em bibêjin ne terefekî herbê bin jî. Medyakar kesên ku em bibêjin wan herban ji nêz ve teqîb dikin, bi awayekî heqîqî ji nêz ve dibînin Dibînin ku Rêber Rêber li jor hevdi paçî dikin, maçî dikin, li jêr însan hevdi eçî dikin. Ew ferqa mezin ya eçîkirin û paçîkirin û maçîkirinê bixa li ser min Derbên pir giran îştin yani însan ji xwe fedî dike, ji şexsê xwe fedî dike yani. Heqîqet, heqîqet di herbê de bo rojnamevanekî, heqîqet ew rojnamevan me jî kuştine. Kuştine. Û vê sedsala bîst û yekê Vê sersala bîst û yekê mala Şinketê û mala temsîlkaran ji hev dûr hiştine. Ez bi vî rengî lê dinêr. Di adara du hezar û bîst û duyan de tê yekem podkesta xwe li Perxudres Podkestê de bar kiriye. Ji wê tarîxê bûşûn de hejmara bernameyên te hema bêje gihiştiye dora sê sedan eger naşafiq bûn. Yanî Doxazim belê yani devî devî sê sat dibêjin. Doxazim bêjim tu her roja xwe de bi mijareke cuda derdikelî afa guhdaran. Di navbera edebiyat, huner, muzîk ku me qala wê kir û jiyanê de di navbera serpêhatiyan de Li çep û çeperên Kurdistan û bajarên Kurdistanê de carnan Teoman, carna Cemal Sureya, carnan Edîp Karahan, tew Cahit Sıdqı, Sezen Aksu û di nava dengên fotografan de gêştekî dikî. Siyaset jî dibe mijareke podcastê û tembûra Demîrtaş, erdhej jî. Jiyan ji edebiyatê dûr nabîn yan edebiyatê ji jiyanê dûr nabînî. Herikê wisa ye. Dixwazim pirs bikim bê ji guhdaran peyamên çitor ji te re ket? Pirsa kitêbên ku tu dixwînî yan xwendiye dikin gelo? Pêşniyarên wan çi ne? Çi ji te dipirsin? Berê te didin hin kitêba? Yan jî tu wisa bikî wê baştir be, hinekî dirêjtir bike yan jî kindir bike? Muzîkên muzîkên ku tu bi kar tînî ji vana hilbijêre? Fermo. Estağfurullah. Tarîx, tarîx tiştekî raber dike û ez ji semîyotikê hez dikim. Dixwazim bala godaran Perxudres Podcastê bi tarîxê bikişînim ser ku semîyotîk heye. Tiştek tê raberkirin yanî. Medya kurdan jî û ya tirkan jî, her du medyayê jî malesef medyayên propagandayê ne. Belê.

raberî me dike hinek tiştan raber bikim. Yani ne ku ez dibêjim, tarîx dibêje. Loma Cahit Sıtkı jî heye, Sezen Aksu jî heye, Selahattin Demirtaş jî heye, Edîp Karahan jî heye. Bi belgeyan, bi gotinên kitabî, bi tiştên xwe dispêrin, ganiyên rast Em dibêjin çavikên wan kaniyan. Tiştên ku ji wir derdikeve bi wan tiştan ez hazir dikim. Godanên Perxudest Podcastê carna ji min re mesajan dişînin, carna xwe digihînin min. Dibêjin ku lazim e Xelekên Perxudez Podcastê hîn dirêjtir bin. Çar deqe, pênc deqe kêm in, sê deqe kêm in, lazim e em bêjin deh deqe bin, panzdeh deqe bin her xelekek. Ekserî ez guh didim ser gotinên şor û şîretên guhdaran lê ez di vê meselê de guh nadim wan. Çimku Çimku însanên vê sedsala bîst û yek bîst û yekê xulqteng in, xulqê wan teng e û tehemûla wan bi tiştekî tune. Belê. Lazim e em vê rastiyê bibînin. Serê sedsala bîstan tiştekî bi vî rengî hebû, bo min nimûneyeke pir muhîm e. Serê sedsala bîstan ew nivîskarên rûs, Dest bi nivîsandina çîrokên kin kirin. Çîrok dirêj bûn, wan dest bi çîrokên kin kirin. Felsefeya wan çi bû? Yanî ya ku kirin ku ew dest bi çîrokên kin bikin çi bûn? Digotin ku çîrok lazim e di mabêna du îstasyonên trênê de werin xandin. Di îstasyonekî siwar bûy e dest bi xandina çîrokê kir, ti heta a din wê çîrokê biqedînî. Bi vê perspektîfê, bi vê nêrînê wan çîrokên kin gotin îhtiyaciyek e yanî û gor vê îhtiyaciyê ew çîrokên wanên kin pêş ketin. Elbet bira hebin jî yanî yên ku dixwazin saetekî hazir bikin eger dikarin Di vê formatê de dewam bikin bila hebin. Lê ez îhtimaleke mezin ez ê bi vî rengî eger Perxo Biraz podcast dewam bike û ji ber bütçeyê nesekine ez ê bi vî rengî bi xelekên kin yên ku em bibêjin godar heta diçe ji marketê tiştekî distîne û tê heta em bibêjin li işte di mabêna di îstasyonan de Heta em bibêjin li bankê rûniştiye li benda ya rexa ye. Çizanim bi vî rengî wê xelekên kin hazir bike. Gava em bibêjin Godar xwest ku zêdetir Perxudres Podcastê guhdarî bike, wê xelekên din guhdarî bike û ew her ew her ew her xelekek jî tiştekî dibêje. Û ez bi vî şeklî lê dinêrim. Dibe ku em bibêjin ev tişt

Gelek referans hene Parxodas Podcast'ê de em dibêjin em carê dikevin ji kur û kura derdikeve em çi bixwînin. Ez jî wek naçîzane tavsiye ez dibêjim hema çi ket ber destê we bixwînin. Kitabek bi tu jê hez bikî jê hez nekê jî fikrekê çêdike. Tu en azimdan Dibînî ku îşte tu kijan kitabê hez nakî eger tu ji kitabê hez nekî. Eger tu jê hez bikî ji xwe tiştekî em bibêjin bote kêrhatiyê û em bibêjin fikrekê çê dike, tiştekî dide. Bi vî şeklî ez her tawsiye didime guhdarên Perxwdes Podcastê, tu nivîskar û kitabên ku ez raste rast dibêjim bixwînin. Hergê mijar ji kitêban vebû di xelekekê de ti qala sahafê jî sahaf sahaf yekê sahaf dikî û gava diçî vir jî refên tirkî û ên kurdî dibînî lê refên kurdî kes dibê ên kurdî kes nas dîne û ti jî berê xwe didî ên tirkî lê Paşê dibêjî êdî ez li Diyarbekirê li kurdî nagerim û li Anıt Parkê dimeşî û dengê kurdî nayê gelo. Ömer Faruk, ev rexne bi salan e li Diyarbekiriyan tê kirin wek bajarekê. Heqeten jî yanî ji salên hema bêje ji du hezaran wir de Çengî yekî ji Stockholmê dihat, ji Ewropa dihat Diyarbekirê, nivîskarek, şairek û derfet didît ku li li cihekî şoran bike yan jî panelekê bide, destpêkê qala vê yekê dikir ku çima Diyarbekirî bi kurdî napeyimin, ev bajareke çito ye? Ez jî pir aciz dibûm. Wekû Kurdistan ji Diyarbekirê pêk hatiye. Yanî erê yanî di hişê me de em dibêjin diviya wisa bûye. Lê ne wisa ye. E ji ber ku ne wisa ye em ê her û her vê vê tiştê bibêjin yanî Diyarbekirî bi Kurdî napeyivin, Diyarbekirî bi Kurdî napeyivin. Ew deng Bi tevî siyasetê êdî heta belkî ji ber mesela siyasetê êdî baş nayê berguhê me û di ber ve jî tu mesela di xelekekê de qala Osman Sabrî dikî û xatirayên wî dikî. Ev berê me didê tiştên din, agahiyên din û qala Kobaniyê dikî ku dibêjî kurdî û ermenkî û erebî û tirkî çar ziman dihatin peyivîn. em em em bi du ziman em bi zimanekî mane li Diyarbekirê haya têjeyê dewza bi zimanekê man yanî vêca dixwazim ti li ser vê mesela gilî û gazinca çi fikirî ji ber ku weşanên te bi kurdî ne tu bi tirkî weşanî nakî podcastan bi tirkî nakî Bi tevî ku gelek nivîskar, muzîkjen, sînemager rên tirkî navê wan jî derbas dibe yan jî feylesof yan jî sosyolog civaknas navê wan jî derbas dibe lê ti bi kurdî weşanin dikî ev jî bi rastî jî bi tevî her tiştî wek wek em bêjin wek tu tu tu daîm li ber xwe didî li ser vê meselê ji bo ku ne ji bo ku pêşikeve ji bo ku guhê me hînî vê meselê bibe çunku te di çar xeleka de mesela xwe û kurdî û hînbûna xwe ya tirkî û ew trawmaya xwe te kiriye ji xwe beşên gelekî muhîm in bi min gelekî muhîm in yanî ez ji guhdaran tika dikim ku careke din wan beşan vegerin lê çawa tu ji diya xwe veqetiyayî ku pir hîç naxwazî û ji zimanê dîya xwe veqetiyayî û tûşî zimaneke din hatî. Êdî em li wî zimanê dê jî pisporin, Omer Farûq, em baş dipeyivin. Yanî kêmasiya me di wî zimanê jî nîne. Kêmasiya me di kurdî de ye, di wî zimanê din de nîne keko. Ji ber ku ew perwerdeyî, ew sistemek bû, pergalek bû. Û ev mesela wek min got Gilî Gazince ye, ez dixwazim ji de vê tê jî bibîsim Anıt Parkê çi bû keko. Spas bo van gotinên xweş. Ez ji tirkî hez dikim. Gava ez vê gotinê însanan re dibêjim wek kesên ku Podcastê bi kurdî hazir dike hinekî bi ecêb tê. Çawa yanî? Tirkî Tirkî zimanekî wisa ye ku pê çûye Nobelê. Jê hez bikî hez nekî û tiştekî din. Edebiyata wê heta Nobelê çûye Nobel standiye. Tu dikarî ser teoriyên tiştên bibêjî, dikarî bibêjî işte hezar tişt hezar reng divê hezar reng û oynd divê mesele de hebûn ev tiştekî din e. Zimanekî wisa ye ku em bibêjin Edebiyata wî ya halk edebiyati têra xwe xurt e, rind e yanî. Baş dibînim û ez bi xwe jî jê îstîfade dikim. Meseleya Diyarbekir ez her di mabêna wekî me got nigekî min li Diyarbekir e nigekî min li Riha ye. Hêleka min Kobanî ye, hêleka min Sûrûc e. Hêleka min ji Sûrûç ji ber ku ez li wir mezin bûm ji Entabê we da Xerb dihat hesibandin û ji em bibêjin ji Diyarbekir we da Şerq dihat hesibandin. Ez di orta Şerqî û Xerbî da me. Vê mesele vê meseleyê tesîr li heyata min jî kiriye. Yanî tim di mabêna Şerqî û Xerbî da, di mabêna Tirkî û Kurdî da, di mabêna Diyarbekir û reha da, di mabêna Sirûc û Kobanê de, di maberê di mabêna gundîbûn û bajarîbûnê de, ez tim a ku min di serê de gotî di lêgerinekê de me li xwe digerim. Meseleya bajar, zimanê bajarê Diyarbekir. Tê zanîn em bibêjin Tirkiya Diyarbekir jî em bibêjin wek Tirkiyeka ez azeriya ne, wek ya li reha. Tê reha Tirkiyeka xweş e, ez ji wê devokê hez dikim. Ez ti carî heta heta van salên dawî berê yanî ji ber ku medyayê di xeyala me de îmajînasyonek çêkiribû ser Diyarbekir. Bi vê rengî kesên ku em bêjin ji Stockholmê hatine, heta bê ji Raha hatine, Ez ez ji Tirkiya Diyarbekir neaciz im. Ez ji wê devoka Tirkiya Diyarbekir jî hez dikim a Riha jî hez dikim. Her di jî xweş in. Lê gava ez li Diyarbekir Kurdî xeber didim û yek wek ku em bibêjin tiştekî pir cihê be Refleks yanî em bêjin raber dike, ez ji wê aciz im, yanî wek ku tiştekî pir ecêb be, hîn jî ew tişt heye. Mesela sed sala bîst û yekê teva ew qas siyaset, teva ew qas mesele, ew qas çûyîn û hatin, ez ji vê yekê aciz im. Çawa ku ez bi çar zimaniya, pênc zimaniya aliyê Kobanî kêfxweş im, Ez hez dikim li Diyarbekir jî ziman gelek ziman hebin. Ev tiştekî ne xerab e. Tesîr li muzîkê dike, tesîr li zimanên din dike, ziman ji hevdu ditin distînin. Bi vî rengî tiştên xaş çêdibin. Ez a aciz a min aciz dike em bibêjin ew refleksên Em dibêjin bertekên bo kurdî ne. Ji ber wê jî piştî cihekî min dît ku ez êdî li kurdî ez êdî li Diyarbekir kurdî nagerim. Ew piştî demekê çêbû yanî em bibêjin biha çêbû û normal e ke jî çêbe. Di serî de ez bo zimên bo Diyarbekir vî tiştî bibêjim. Li ser zimanê Perxwdres Podcastê û li ser zimanê xelekên xatirayên zimanekî birîndar çar xelek bûn û li ser Perxwdres Podcastê sipas bo banga te jî ya ku herî zêde hatiye godarkirin ew xelek in. Çimku Ez zanim her kesî li ser vê xet xelekê gelek mesaj li min re hatin, her kesî bi şeklekî ruhê xwe di wan xelekan de ditiye. Ew çûyîne hatine di mabêna du zimanan de, ew em bibêjin gava ji dawên diyê xwe dûr ketine, bi vê rewşê çêbûye. Gava em bi min hîro jî wisa ye, kesên ku em bibêjin kurmancî, Kurdî, Zazakî birine merkeza Diyarbekir, kesên ji derve ne. Li merkeza Diyarbekir em bibêjin gava ciwateke kurmancî hebe, di orta wan de yekî Diyarbekirî tune merkezê dihesibînin. Kêm caran, pir kêm yanî, pir pir kêm Kesên civata wan îştê ji Şirnexê ne, ji Hekarî ne, ji Batmanê ne, ji Riha ne, ji Adîyamanê ne, ji Entabê ne. Yanî em bibêjin ew ciwat ciwateke kurmancî wek ku li Diyarbekir ferz be li Diyarbekir ferz dikin. Bi vî rengî meseleyek heye. Li ser disa madem mesele ji wir dest pê kir û ji wir dewam dike ez dixwazim vê meselê nekî ve bikim. Çimkî birîna gelek kesan e. Dema min dest bi Perxudres Podcastê kir, bi tecrubeyên salan yên medyayê min dît ku bi hezaran kesene dixwazin bi tiştekî li tiştekî kulturî yê kurdî guhdarî bikin lê nikarin bixwînin. Ew rastiyekî bi vî rengî heye yanî jê hez dike lê ne fersen çê bûye ne îmkan çê bûye nikane bixwîne û ji xanina bi kurdî jî hez nake tiştekî bi vî rengî çê bûye ye yanî. û mesela em ser medyayê nimûne bidin, nûçe gava bi tirkî tê hezirkirin û kurdê tê hezirkirin eyn nûçe a tirkî zûtir bi bela dibe. Çunku çunku hem vî zemanî pir caran medyaya kurdî yan niha jî ya sal du hezar û bîst û pênc niha em vê sohbetê dikin nûçeyê xwe bêyî ku bi konteksteka, bi fikreka, bi zemîneka kurdî hazir bike ji tirkî direkt bi tercumeyeke berbat, tercumeyeke berbat hazir dike û dide. Heta ku medya kurdî wê tercumeyê hazir dike û diweşîne û bela dike jixa nûçeya tirkî bela dibe û kevn dibe. Kevn dibe. Di Perxwedest Podcastê de ez eybe meriv bêje gava metnekî hazir Hazir dikim ez dibêjim bila ew metin kes nikaribe ser wîkîpediyê bibîne, kes nikaribe ser cihekî bibîne. Zemîn bihatiye hazirkirin. Godar cara pêşî ji wê kaniyê dibîse, ji wê kaniyê dibîne yanî. Ew hinekî jî ez didim ber meseleya Jean Jacques Rousseau dibêje ziman li ser kaniyan çêbûn. Li ser kaniyan bela bûn. Ji vê kaniya kurmancî ya ji Zazakî bi qasî ku ez kanim pê xeber didim. Ji vir welewkî metin ser sezana xusû be. Welewkî metin ser tewaman be. Bira tiştekî nû be berê nehatibe hazirkirin û cara pêşî ji wê kaniyê derkeve, ji wê kaniyê were bîstin. Ez bi van fikran xelekên perxudres podcastê hazir dikim. Û bi vê yekê jî şame yani. Malê ava. Ferxud Rez podcast bêtir li kîjan bajarên Kurdistanê tê guhdarî kirin yan dervê yî bajarên Kurdistanê? Ev dane li ber te hene gelo? Hege hebin tu bi çi awayî îzeh dikî? Mesela li falan bajarî bêhtir tê guhdarî kirin yan jî li falan devirî bêhtir tê guhdarî kirin? Fermû. Wek bila bibe wek pirsa me ye dawî. Spas. Em bibêjin bi serê sedsala bîstan de radyo hebû. Bi serê sedsala bîst û yekê de jî podcast derket. Niha li Tirkiyê bi qasî ez zanim û min em bibêjin serxebitî me pirtir ji bîst hezar kanalên podcastê hene li Tirkiyê. Pirtir ji bîst hezar. Podcastên bi kurdî yên aktîf ne bîst in jî. Of. Ne bîst in. Ne bîst in jî. Yên tirkî em bibêjin. Lê yên, yên li tirkî bîst hezar in û yên bi kurdî ne bîst in jî. Çunku yên ku dest pê dikin jî ê aktîf piştî cihekî piştî nebûna bütçeyê

Îstatîstîkên Apple Podcastê raber dikin ku Perxudres Podcast her hefte dikeve nêv van sed podcastan ku li Tirkiyeyê pir têne guhdarkirin. Ew bo min tiştekî muhteşem e. Ez him şa dibim him jî hinekî li ber dikevim. Çimku Tekane Podcast e di wê lîsteyê de, lîste lîste Apple Podcastê. Ku dibêje li Tirkiyeyê ew podcast di nav ser podcastên pêşê de ku tê guhdarîkirin, yekî jî xên cihî tu podcastên kurdî tune ne. Li dora xwe dinêrim, li jêr min li jor min podcastên bi tirkî û îngilîzî hene. Erê, Perqudres podcastê bi hezaran podcastên bi tirkî derbas kiriye, lê tenê li wê derê him nişa dike, him jî ez li ber dikim. Ez dixwazim vê eşkere bibêjim. Li gor îstatîstikên Spotify, Spotify îstatîstikên heftane belav nake lê dibêje li kîjan bajarê li te guhdarî dikin. Ew îstatîstikên bi vî rengî ê him ê welatan belav dike him jî ê bajaran belav dike. Ji welatan di serê yekê de bi awayekî resmî em bibêjin Tirkiye heye, du re Almanya heye, du re Amerîka heye. Yek jî tu jî lê li Chicago guhdarî dikî, spasê te dikim. Tirkiye, Almanya û Amerîka. Ew her sê welat guhdarên Perxwdest Podcastê li van her sê welatan pir in. Li bajaran jî a pêşî em bibêjin bo vê kes şaş nabe Stenbol e. Çimkî Stenbol Erê, erê, Îstanbul bi vî rengî. Dûra Diyarbekir tê û a sisiyan, rêza sisiyan de bo gelek kesan ew ecêb e, Entap tê. Di rêza sisiyan de belkî tu te li Çukurovayê xwend, hinekî sosyolojiya Entabê zanî yani. Belê, belê.

Li wê derê guhdar hene. Dibe ku em bibêjin ji ber ku Sûrûc di orta Riha û Entabê de ye, dibe ku Spotify guhdarên li Sûrûcê li ser Entabê dihesibîne. Di îstatîstîkên Parxudes Podcastê de sê bajar jî hev in. mala wê li te dikim. Bînerên hêja em bi birêz Omer Farûq Baran re bûn. Heya bi bernameyeke din bi xatirê ve gelekî spas, gelekî spas biracan. Ez spas dikim careke din jî kanala we û Serbest Foundationê spas dikim. Em ne zêde dibin ne kêm dibin. Ama inşallah zêde bibe kanala serbest fan dişin jî inşallah zêde bibe godarên wê jî temaşevanên wê jî pir spas dikim. Mala te ava ez jî gelekî spas dikim.